U issa, iċ-ċajta li naf li tkunu qegħdin tistennew. Sewwa? Li mi dik is-siġra illi għandha l-għadma? Ejja, tafuha? Ejja, xi ħadd jafa? Il-bom saj! Reġa' ma hu ħadd, ħadd. Tlett ijiem inni sejjer hekk, tlett ijiem ma jkun hawn ħadd. U biex tgħaxxaq Father Trevor tela'. U Father Robert, Father Robert sar minnu tajt.
Smajt xi ħaġa minn għand ħija. Xejn, onorevoli, xejn. Anka l-wilija tifittxu, ma kollu ta' xejn. Ma nafx qed jinkwetani ta' ħareġ minn għandi u ma rajtux aktar, inċempillu fuq il-mobile ma jirrispondiex. Eh, mhux soltu Robert jagħmel hekk, jien nafu lil Robert, xi ħaġa ġralu żgur. Fejn jista' jkun li mar? Hemm minni ma nafx, naf li ħlief jisparixxu n-nies bħalissa mhumiex. L-ewwel iċ-chief of staff tiegħi ħalla ittra li mhux ħa jersaq aktar 'l hawn u ma smajtx b'aħbaru aktar. Issa Robert, imma imma fejn seta' mar Robert? Kemm ma ħatfux il-pipe? X'għadd?
Ehm, Għedlek, ma nistax naqbad bl-Skype.

Da minn fejn tfaċċajt, ibni? Min għidlek taqbad u xxarrab in-nies? Għandek raġun, ibni, għandek raġun, imma laqqas int, eh, ma tistax taqbad u hekk torqod fil-parks. U int x'int tagħmel hawn? Għandek raġun.
Eh, jiena Father Robert, ah, Robert mingħajr il-Father issa. U għidli daqsxejn, Robert, għalfejn qed torqod barra? Jaqaw, Telqitek il-mara? Jien m'għandix mara!
Alla sew, fhimtek. Imma allura hemm bżonn tidgħi. Jien ma nidgħix, ħasra, avolja dan aħħar qed nikkonsider b'dan idgħi. Ismani, ibni, id-dam u s-sabiħ bid-dam ma tieħu xejn. U apparti hekk tkun qed toffendi lil xi ħadd li m'għandux jaqsam xejn mas-sitwazzjoni, fim? F'dal-każ ma nafx kemm m'għandux jaqsam mas-sitwazzjoni. Jaw, Mela kellek xi tgħid mal-Mulej? U le, mhux miegħu miegħu. Eh, eh. Man-nies ta' taħtu. In-nies ta' taħtu.
Eh, nies imlaħqin fisem il-mulej. Ħallihom in-nies, in-nies dejjem isibu jgħidu fuq xi ħaġa ta' tix każhom. L-importanti li inti jkollok relazzjoni tajba mal-mulej. Ifimni, Jien qed ngħidlek dan il-kliem imma jiena m'iniex xi qaddis ta' għax jien għandi tiegħi wkoll. Imma jiena nħoss li dejjem għandi relazzjoni tajba miegħu, mal-Mulej jiġifieri. Allura, jgħinni f'kull sitwazzjoni.
Jien ma nafx kemm ħa jgħinni fis-sitwazzjoni tiegħi. Jgħinek, mela ma jgħinekx ibni, l-Mulej lil kulħadd jgħin, però trid tibda billi tgħin lilek innifsek, eh? L-ewwel ħaġa li trid tagħmel, tneħħi l-ispirti l-ħżiena minn ħajtek. U tara kif il-Mulej jgħinek, biex il-Mulej jgħin il-kulħadd. U tara kif dejjem tista' terġa' tibda mill-ġdid fil-ħajja, fil? Ħares lejn ix-xtieli, jara kemm huma sbieħ. Imma biex jikbru jkunu sbieħ tittaqtalhom il-weraq tal-passat. Ħalli hekk itellgħu weraq ġodda u jkunu jistgħu jkabbru fjuri sbieħ u jgawdu l-ħajja. hekk trid tagħmel int ukoll. Taf li tħossni aħjar.
Tajjeb, tajjeb ara. Jien nissuġġerilek l-ewwel parir li sentik huwa li l-ewwel tbiddel dawk il-ħwejjeġ imma qabel tieħu xawer tajba hija x'għandek bżonn.
Isma' minni dawk li dejn iżilhom tollihom xiktar ħadd tispiċċa toqtolli l-pjanti kollha, eh? Issa muri bni, mur u kun imbierek.
Taf li soltu jien ngħidha di. X'inhi?
Il-kun imbierek? Eh, il-kun imbierek. Però tinsema sabiħ ħafna meta jgħidilek xi ħadd ieħor. Grazzi, eh? Vera ħanibqa' nafulek. U forsi min jaf, forsi l-qudiem it-toroq tagħna qed jerġgħu jiltaqgħu x'imkien. Mm, min jaf, forsi ssibni rieqed x'imkien f'xi post li tkun qed tieħu ħsibu inti. Tajba, grazzi. Saħħa, saħħa.
Il-whisky.
Daħħad li l-whisky.
tagħmel għamilt. Għandi appuntament. Ejja, fl-aħħar tajjar tagħmlu dali minn jeħer, eh?
Le, għandi kondizjoni u ġejt inkellem it-tabib. Bil-mod ħjar għat-tifel!
Ben, taf xed tagħmel ta' idejja. Għanda għattos fil-puxxer u għed taħseb li u tifel. Tlaqna minna u ġennuni, eh? Le, le, għax għandi bżon ninkellem il-tabib ħabba l-kondizjoni tiegħi. Mela nibqa' miegħek għax għalhekk il-bib. Esma' x'kondizzjoni għandek?
Aħjar ma ngħidlekx. Oh, ejja, pin. Aħna nistgħu noqogħdu qariwelin quddiem xulxin daqs kemm m'għandna xejn naħbu. Vera, vera, ma dej aħjar ma ngħidlekx. Ismani, Father Robert, fejnu? Ma nafx men, ma sibtom kien. Għallibt kullum kien. Dallin ma tafx fejnu. Il-kappilla ma jafx fejn u ma nafx minn.
Dak ħadd full pipe. Ma nafx għamil ma li kelli f'moħħi. Li naqbad li trattijaw. Nagħmel il-posters u waħalhom fit-toroq. Kelli ħabib tiegħi kellu barbaġġan hekk sabu. Ħallija. Illi l-Bobby ħajħabbat il-karozzi daqs kemm u ikra.
Imma dak Ħatfu l-pipe diġà żgur, żgur.
Ejwa, serra dawr il-mutur. Żmien tħallit il-mutur waħdu?
Ejwa.
Kon ġa tajtomlhom il-pizza ġifieri. Mela. X'kienu kurżità?
Eh, Malti sausage. Oh, kellhom ġbini.
Ejwa, jgħan ikkonċentraw.
X'kolor kien il-mutur? X'mutur kellek? Abjad.

Sakemm m'għandekx kwatru staġoni, eżempju.
Xiġifieri? Ejja, kwatru staġoni.
Għada, jisu. Ismani, fil-kas namel jek kellek il-wallet fih u koll, kellek xi 300 euro, forse kellek ġiġi l-kamra jew jinnaf li trid nżidu ta' mhux problema.
Mhux ħafna. Ħafna, mhux ħafna fil-kas.

Jien għadni nkwetat fuq Father Robert, aħjar mmorru għand il-Pajp u niċċekkjaw! Insomma, ejja naħsmu b'dal-mod li qed taħseb int. Jekk immorru għand il-Pajp u ma nkunux għamilna dak li qabbadna, x'ħa jagħmel? Ħa jagħmel dak li għedidna bih li jibgħat il-Father Robert fid-dinja l-oħra. Allura li għamlilna u li naħdmu sabiex nkunu għamilna dak li qalilna sabiex ma joqtolx il-Father Robert. Tajjeb? Eżatt. Veru.
X'taħseb? Ekku.
Ej, il-ħuta. Il-ħuta, il-ħuta fejn għamilta. Fil-kamera ta' fuq. Mura li, ej.
Ara l-min qed nara f'dari. Sajjer ġejt single u x'fejn. Ma!
Il-Willy mal-maradu u sissa l-affarijiet hekk ħajqpux vera Willy.
Ija, Kont insajjer xi ħaġa, x'taħseb kieku tikol magħna, eh?
Ah, ma!
Raġġoli kont se ngħidlu, xi tibda nsajjar. Ommok, iġġennin, nkun naf li ommok qed iġġennin.
X'ħan għamlu bil-ħuta? Jekk ma jagħmilx dak li qed nippretendu aħna li ħa nagħmlu hu għaljotta b'din il-ħuta. Ejja, ħa noħlu l-tratt. Tieni l-moba lejja ta' naħdu tiegħi. Tratt dak.

misħuta. Ġifieri di ħuta tal-Awards bħal Miss Malta. Misħuta di, hekk tal-għandna power mela. Le, misħuta. Ġifieri dak li tgħid quddiemha jiġri. Babes, l-ikel sar, ejjew ħaġġibna xi ksaq.
Jammok iġġibli għajnejja wara widnejja. Ibana, il-bib. Iwa ser il-bib, ħanara. Sera għaw il-wili, il-pini u ħuta. Ħut min?
Ħuta fix.
Ħuta? Eh.
Biex. Daħħal għamajja ħna għaw xinu ġej. Għaw xinu ġi.
Dekota. Biex.
Eh, naf, xini tamel fil-dar tijaj? Din ta' dak Jeremy, eh, dil-ħu ta' l-qalbu li għetinna biex neħdu l-lum xaħġa l-qalbu, taf kif? U għek għamilna ħna. Eh,

Ommi qalet li Willy, li kelli sajjatlek ħa tibqa' bħalqek miftuħ. U hekk ġara. Fl-aħħar sabba perdi ġieħ.
Alleluja. Għalmenu b'kappell fuq rasi jiġini, għalmenu nista' nitkellem nixif li ħalqi li bħalqi miftuħ il-ġamja li kollox. Ġifieri, dal-ħum taħt isħet. Ej, għoddu attenti xi tgħidu qudiem għax dak li ngħidu jiġri. U jiġri l-kulħadd. S'issa lil Willy biss ġara għax naħseb seraqha huwa. Ara, ħuta jew mhux ħuta, trid taraw se tagħmlu għax jien irid ikompli nibni ħaddingli. U jien għandi pjan, pjan tajjeb imma għandi bżonn l-impu tiegħek. Eh, input, rrit jgħid.
Ara, hello, Sur Kappillan, kif nista' ngħidek?
Qed infittex xi ħaġa partikolari.
U x'tip ta' maskra qed tfittex? Ma nafx, imma l-importanti li tkun hekk, daqsxejn partikolari. Għandek xi kostjum parti jew xi ħaġa? Jien.
Il-Kappillan, Jien, jien ħa jkolli costume party? Mela jien xi żagħżugħ jew xa. Dik għax għandna play ta' żgħażagħ. So għandi bżonn li naf xi xi maskra. U fuq xi xini l-play ma? Il-play, il-play ta' ta' Noe. Ta' Noe, ġieli fuq ma nafx għandek ta' xi annimali, eżatt. Eżatt, annimali, mela. Mela maskri għandna daw.

30. Ma tantx nista' ninżillek, kappillan imma. 30 euro.
Di, Ara fil-vera sens tal-kelma ħadd ir-ras taż-żiemel. 30 euro m'hemmx tagħmel. Kart tajjeb. Iva ta' nieħdu kart nieħdu kart.
30 euro. Ek.
Grazzi kappillan. Thank you.
Ciao. Ciao ciao.

Ejja ngħidu illi inbdilt. Sirt raġel ieħor. Ġej id-dar.
Diki?
Wili, naħseb il-pjan tiegħek ħa jaħdem. Ifimni, għal sempliċi. Mhux rocket science, le le. Rocket science. Ħanifhem, ġifieri intom, ħataqbdu l-għadam ta' xi ħadd li għadu kemm jiet. U ħatibdluh mal-għadam li qegħdin jispezzjonaw tas sofra tendenza fil-laboratorju. Digi, tajba, eh? Wow, ġenja, le, ġenja. Biex.
Ejja, ħej, ħej. Aqbad u mur agħmel! Ilek għaddej pixxa, pixxa, pixxa, aqbad u mur agħmel! Pexxe, ħuta! Di, ħatibqa' hawn? Eh, jien mhux ħanħodha lura, eh? U jiena tinsex li rrid immur nagħmel qadija tal-għadam u plus jiena home le. Home le? Home le, għax dalli ma tixtabija l home le, m'għandix.
Jiena l-makom, don Nerone, kommi.
Si, Prinċipessa. Dak għalla Prinċipessa? Qed jaqalu għaliha. Pini, iqaf tkellem qudiem dik il-ħuta għax ħażżar mali. U għed, jasna. Eħlisun għal-babija, ejja, pajp. Fada Robert mux għaddejjat, najlek il-ferita, provajt naħtu, ma kienx ħadd qabiżni. Abżek. Jekk trid tkun taf min, saqsi l-Isqof. Ikolli ngħid, Father Robert daħal bej il-basla u qoxrita. Il-ħuta.
Mela, milli jidher mawħat. Mela, issa rrid nieħu l-poża u rrid nieħu ritratt ħalli mbagħad napplodjah kif ħanqod mela l-vesti.

Tajjeb hekk mela, issa kien inqadli illi rrid. Mela new napplodja. U mbagħad irid ngħid in-nies Nistaqsihom biex nagħmilhom xi ħaġa ħalli jibdew ifaqqgħu n-nies ħalli mbagħad jibdew jidħlu l-flus sewwa. Mela, isem. X'għandi isem? Isem. The Little Pony, The Little Pony, x'naqa iktar b'saħħtu.

U ġo għandek karozza, kelli tnejja għandek il-partner iġġennek, eh? ma tqaf qatt il-partner il-puġu. Puġu, iktar l-isfel ġifiri. Aw, Pini, Willy, iżlu għalih. Iżlu għalih. Eh, jien nibza mill-mejtin.
Eh, anka mill-ħajjien, imma mill-mejtin. Iżlu għalih.

Ejja, ejja, itla, bini, itla. Ejja, morru. Morru, tlaqna.
Wil, taħseb li ħadmin mal-pjan, niblu l-bladam. Nispera, taf li da mara inti, insomma, ejja, għax hawnhekk kara, manda xej, kieku jena hawnhekk ikkolli għadma isa l-ispina dorsali. L-erba' jmissa kendi Felix.